Right, sawa sawa. Asante sana omwanche obotegera rionsi okenyora ime y'omoroberi bw'abarai na amagenderero ase obotuko boiga bwe chitariki isano na emo omotenyo gatano omwaka bwe chirubere emerongo ebere na isato karibu sana ndosi yari ase oromo gusii orimo gotonyora isiko ya gusii abande gwetera www.radiovuna.co.ke Nkobaarigania sana ase obotuko obo arere ase omoroberio bw'abarai na amagenderero ogochakera bono mpaka chinsa chiria isano na imo chi'obotuko gati. Eh, lakini no ase chingaki echi iga omweche obotegereri ntore n'omogeni iga iga ase estudio ase bari mogenderete konya korigereria abwo ase emetandao eh, nkete mwarorire abwo epost iga ekonya gotara Nkomokwanera aga Omowakili Henry Ongeri. Omowakili Henry Ongeri omwenche botegereri narwanerete ekerogo ki'obogavana ase ekaunti ya Nyamira. Naboigo ngokora are emeremo yaye bw'owakili ane naaria ase ense ya Amerika na rero nware gaiga ase ense ya Kenya naende nigo are eyemo ase mo live aiga ase chistudio chiaito chia Radio Vuna 102.0 FM ekero togokwanera especially ng'aki Oboraai bogendererete na amang'ana y'amagenderero ase ekaunti ya Nyamira nabo igontwa kune mang'ana abere atato agendererete kwenekigwa ase ense ya Kenya, State of the Nation, State of Nyamira County. Ng'aki ebinto bire omwancho botegereri ase obotuko bwa rero ase omorori bw'abarai na amagenderero, Live inche igokondoka Bro Brighte. Nabo okonyaroka bagokondikera sms goetera 0706 102 102 Enyora ria ase epeji ya Facebook Radio Vuna 102.0 FM. Onyare koba gokobeka okobore kwao ase ebirengererio biao eyemo ase emo. Enyora ng'a n'omoakili Henry Ongeri oyo orwanderete ekeroo ki'obogavana ase ekaunti ya Nyamira abange momaete buna bwakirese. Nero ore iga iga ase estudio togochi konyara koba togosanga chinkwana eyemo ase eyemo lakini buna ere botambe ntaranyare koba nkomorenta omogeni ase embeo mwanche botegereri naye okonyara koba

Nao tore naya, Mm. ende nere Agnes Jock, Yes. ngotebia omogeni twamwariganirie, Yes. nao toramogasa. Asante sana, asante sana basi bono mwanchi obotegereri ekero nte tonyere koba togosoa ase chinkwana echi eyemo ase emo onyora ng'a igo togosoa ase chinkwana chigotokuna buna omokenya chinkwana chigotokuna buna omogosi

Karibu sana omweerie twokwanete ekero twokwanete eyemo ase emo kora ari is it New York Ah, narenge omochie okorokwa Minneapolis, Minnesota gose muna rero abande bakoyeroka keroka ya America. yes Eh. okay sawa sawa karibu sana by the way gwachire rituko riria abakenya saisi iga bara ase mitandao korigereria gose green card ngiaita Twabasabe- twabasabera amaene. sawa sawa karibu sana ase efaida ya ndake oyo ogotegerera rero ase entunda entang'ani ogokoigwa for the first time onyare koba gokoimanyekania mbuya mono mbuya mono sana naende ase ribaga eri iga ao nkogoka koira na gocha ase radio buna more abanto abangwana mogotogeni buya mobwate abategereri bagotogeni buya Actually ninwe abanyene ninwe radio station mobwate style eye na nakora naye ndende gokora bo. Mhm. Gotebia abategereri barigania aba abageni. Ya mono. Thank you. Ah, ase bari batamanyeti amarieta nkorokwa wakili Henry Mokwa ondo ibongeri seito gere rigoma ekechiji kia Mong'ooni arie bunge ya Kitutu Masaba county Nyamira. Ah ase rende benefit ya oria otamanyeti buya ekero nimbugete natebire amang'ana aba ka nanyabwateire omotwe ah amasomo aya na amatang'ani nachakirete mong'oni primary nkarwa mong'oni primary school nkagenda esukuru ekorokwa ekerubo DOK noo nkorete amatemo aa akirasi isano isato kare sana 1985 nkarwa abwo nkagenda esukuru ya kabere ekero Cardinal Otunga high school Naende ntararuge abwo tiga ng'ake chinkobi chiabene ngakande notunga high school njatobeke buya ase omwaka oria amatemo aeta asante sana abaibori na wanafunzi nkarua kare notunga nkaenda university ya Nairobi no nasomerete obowakili nkagenda Kenya school of law nkarosigwa nkasokigwa muno omo advocate nabwate ebe ng'a ngakarangwa muno omo advocate nkanyora ng'a nanyora ng'a rieta erinde rigieri tari gokarangwa nkaba omo advocate 1996 Ngachaka gokora emeremo buna omoadvocate omochie o Nairobi, nkamanya korwa abwo nkagenda nkagenda amasomo a igoro ah, korokwa masters in law ah, omochie o Minnesota ah, nkanyora masters in 2000 nkarwa nkagenda amasomo naende igoro ase ni niakorokwa doctorate in law naende Minnesota naye ngakora Bono iga nkomanage ecompany yane in Minneapolis na New York ekorokwa Diaspora Lawyers ase togoteba ng'a tokonye abanto baito nka na America. Ah, nimbwate license yokogamba ebiina Kenya buna nateba na America ase chikoti chia Minnesota na New York na federal court system. Alright. Emeremo togokora emenge nogotambokia abanto naki nagokererirwe gwateba ng'a chikari chia ngosoka chire rero bono abwo mbache bandangerie mbabwatesie Alright. na na abanto rende ba bagokora biashara korwa America gocha iga iga na korwa iga gochia America nabo na na abanto togokonya Alright. na generally bari babwate amang'ana amaswali amachiko nabo nabo tore Alright. so ebi nabio eyio nere emeremo ngokora Asante sana. natebire omonto nabo arakagere komanya korwa abwo Aba- ba- bakumanyire tayari Mbuya mono. yes thank you so much basi bano mwanchi botegori nere omogeni tore nere gaiga ase estudio wakili igo ogocha kenya ngaete nogogocha iga endege nabo kware konya kwebori ng'a pastor makenzi lakini erinde nkoreta ng'a kende togokoira mpaka aria ase chisemo chia nyagacho ase county ya nyamira gati y'abanto benyora ase toratebe obong'ainereria bwaye pastor makenzi mokano ingete kwabere koba gokonyobwatia ne family eyemo ya abanto ikumi na oyomo korwa ase county ya nyamira akeigo toigwe ng'ina abamura aba babere abo banyarete koba bakonia enibo yabo yonsi na abakungu babo na abana babo bakagenda arisha kahola buna agokwana Na huyu kijana mkubwa wa kufuata huyu juu yake ni, ni mtu wa kanisa yetu.

mpaka ase ecounty enyamira ekero kwabere koba gokorigereria omogano oyo iga timeti aye bene ng'aki kwabere koba gokonyoirera Um, Blue Bright, onye egento keroro geko gegotwa oboimano, onye egento keroro gegotoretera obosuku, nkeri ng'a erieta ria Nyasae ngokwanorire, na emebereka egotindokwa, kegotindokorwa. ng'a abanto mbare bakare gotumia erieta ria Nyasae goita abanto. Omochie buna oyo iga otugutera abanto bakorwa Nyamira baba abana, omong'ina buna agokwana na amayanda. Eke negento ekebe mono. Ah inche omonyene no nonye ndiaga iga tindaika ase ing'andastaandeti ng'aki ng'aki abanto barakore egento eke Mm. nonye yare koba ng'a tari kanisa still nabo tware gokeragereria na kogigikeri mono ekero are amagima angosira are lakini bono ekero tokonyora ng'a ekanisa nere gati nyasaye ngokwanwa are bono nonye na abanto oroche mbari gocha koboria ng'a okosasima ki oko Nyasae norori oyo iga, buna tokona gosomba emebere korwa korwa chinguru chiria ekabira eria. Igo ng'anche ekero narora amang'ana aye nabo nayagikiri mono, tari ase eng'encho abanto ba Nyamira ba- barorie oka, gekogera na baria nabarabwo bataruete Nyamira nabarabwo mbakoruete ase gete, mbabwate ng'ina, mbabwate ise, mbabwate ng'ina koro, mbabwate momura omwabo gose mosubati omwabo. Eke bono kegerandengereria ng'a. ng'aki togokora muna esociety twaikire ase tokoba comfortable omonto ogenda ekanisa mambi twarora ogotindi korwa korwa orosanaim ngakana ng'a tari boigo eyio ekagera nateba ase emetandao ende ng'a. As'engencho togoteba ng'a Kenya nense y'amachiko, naende inche buna omowakili ninsigete amachiko. Tiga ango torore baria bonsi pi, naende nabeke eunderline bonsi pi, baria bamanyete gose bahusikanete namang'ana aya, bairurwe egetambo kero. Ekogera ntoigwete, mbare ororo barabe abanene. ase ebirogo, gose ase amairi y'ebirogo. Lakini inche ogosaba kwane nkori ng'a, monto onde bwensi pi, okunire gose o participateti gose omanyete amang'ana aya, airurwe egetambo ekero, keria richigo riancherete, gekogera ntogotaka bono abanto aba iga oroche Brookside. At some point mbamaete ase abanto bamogo bare buna omong'ina buna oyo. Emanye gotoka ng'a agatebirie agende ekanisa naende atebiwe ng'a onie ebi obwate. Bono asare ere mara kabere. Monto oyo omino tari moyo. Kende abwate engekorete ki? Nkeiyo. Nkeiyo. Igo manya ng'a aba batigare magega mbororoki barorire. Nkamanya korora ng'a omogambi bwense President Ruto natebete ng'a nkorosia are e commission of inquiry. Chikorigereria ndora ng'a this is like a hundred and thirty people too late. Serikari ekero eteneine buya emanyete ebinto bigendererete, ng'aki abanto gose mia tatu bagoitwa onde atana komanya. Iga eserekari nero bono na- nabarabwo bagokumia buna intwe buna inche naye bari babwate ebinto batotegerete gose nkoigwa batotegerete nonya ekero tokoragera ng'aki bataigwete ng'a abanto ngoitwa bare Kilifi. Naki batamanyete ng'a abanto nko nko abana b'abande nko ng'aino bakare bachie goitwa baiberwe chibesa na ebinto binde. Eyio ekogera okoboria ng'a eserikari bori nere serious? Bono eyio erabase gosoa siasa. Lakini ase eng'encho abekire commission of inquiry eyio, Yes. inche nare gosaba abanto bonsi, tari baria bare directly affected, abanto bonsi Mhm. bagende barwe amaoni naende abande baborire eswari eye naboria Mm. ng'ai eserikari yarenge Alright. gekogera emechie eye iga ase amatanga bono are emebere yaremirwe korwaria nabo bakoboria ng'aki Mm. tobwate eserikari Alright. Eh, actually muno ogotebeka owakili ntobwate ekiombe keri kia National Intelligence Service eh, ina bono in the last financial year igo baetwe yababekeretwe ensemo zaidi ya 30 billion 30 Chego- billion. chegokora egasi Eh, bono. so anyway lakini andake ekero gotoa chilaini ibere iga isato chinotes korwa ase ense ya america abande bakomache korora ng'a eye nase eng'encho kenya ga ekanisa yairwe obosibore mono Timaeti kento ki keria kwarorire aria enchera chikanisa chigokora emeremo ase ense ya Amerika, oranyare goborwa notes ibere isato iga ase Kenya torasome korwa. Ah, muna muna muna abategereri bamanyete Mm. America is a secular state. Secular state emineti ng'a kanisa teyemo Esiteti egoteba ng'a no- nomogwente kobwati gochia chinse enchire ense eye iga, bagoteba ng'a ekanisa yaito neye. Yes. America tebwati eyio. Eyio emeaneti ng'a kera omoamerica gose abaamerica abegarori buna intwe, nabwate obosibore bwa ogosasima buna atagete, Mm. gose gotasasima. Alright. Ah, serekari teri go- teri gotenenera egento gioka egokora. Buna ekanisa nokoteeba ng'a eria ekega iga egere tomanye emoro. Onye motagete mo muna bono mobe exempt from taxes goika mwerika. Ah, mbari kobwatereri ba bateebe ng'a ng'o ogotenenera ekanisa gose ng'a otari gotenenera. Bono naintwe toka toka copy egento ekio. Abategereri baise koinyora article eight ya constitution egoteeba ng'a there shall be no state religion. There shall be no state religion emineti ng'a nonye togoteba ng'a ntore abakristo tore that is not a state religion igo naende ing'ika ase enyebori ng'a bono etokare kogenda too far ekero okonyora togoteba nonye na chinyomba chia chia public buna gose state house twamanya goteba ng'a bono bono twatebire iga iga nonye ekanisa ekare That is in violation of Article 8 of the Constitution because the state cannot impose a religion on Kenyans. Ono obosibore obuya bwogoteba ng'a tiga kera omonto atware ekanisa ekororekana ng'a bwachire are. Ekesi eke kia Mackenzie na bande kiagerire chikanisa chiarorekanire muna tari ase ogosaba lakini ase ogosakora. Abanto rero nyoite bakare koonerigwa baka amaraba amachenu, amaache amachenu, ebirangachigwa ebichenu. Abapasta bande nyoite nere bakoimokigwa gochia ekanisa, abande bakare goita abashiriki ng'a barwe esadaka. Abande omonto onde antebi timanyete gose nekeene nabo oramanye aye, ng'a omopasta nare obwate chiprivate jet. Eyie manya gontebi ng'a maybe, maybe ntobwenerete korigereria richiko eri rigoteba no state religion, torisome as allowing the government in the interest of public safety ko make sure ng'a chikanisa echi iga chinde chikare korwa chi cult actually nchire kanisa, chi cult echi nchire koumisa abanto. Alright. Egento eke iga kiare koba ase muna Amerika, ritang'ani nkiare konyarekana. Mm. Tiga ngotebie esababu. Mhm. Ah, banto mia mbiri mbare godisappear kabira eyio, monto atarateba gento. Ti- Abanto aba gwate aba intelligence, Mm. nabo nabo egento gegokwaneka. Banto mbari gosira igo. Mhm. because naigo ng'a abande basete as far back as 2020 eye na emiaka etatu Mm. Onde tabaeti ase abanto aba bare. Aa, inche nare gotebia eserekari ete yare korigia ebinto iko borrow, tiga torigie reasonable controls. Alright. Tindateba togende enchera ya Rwanda. Mm. Rwanda mbura nomaete probrating ekanisa, chikanisa chire, chire tightly controlled. Yes. Inche still ninyegenete ng'a abanto mbabwate batware obosibore bwa ogosasima na gotasasima. Mm. Lakini onye gotagete gochaka ekanisa egokonya abanto, tiga ango tomanye ng'a aye ning'o Mhm. anene because cia ogosomia abanto ba nyasaye na kero ngoganeti amasomo nabo toragani komanya ng'ai otraineti gochia naende ng'ai togokonyora toragani gokorigia Mm. buna bono nkorete ng'aika omopasa oyo korokwa makenzi onyandirie enchera yarenge oro akobwati buna nki agokora anga amagima nakonyetwe Alright, eh, bono. Alright. Kero tetanda ake wakili tosuke gochia ase ng'ani ende yabere koba ke komorikirwa sana tari ya ka, kenyoka lakini ne chinse chionsi gati yabo America. Ah, eng'ana yokong'usana kogende tokwaneka gati ye serikali ne ensemo yokoamereria e serikali nero tokoga upinzani. It is on record ng'a ase chintunda ibere omoraibu okoamereria serikali o cooled off gose gotenenia okorobekana ase chisababu eh, chitari boronge igo muna bono the, the, the, the, the, the last eh, amaandamano aya arenge oyo omoiso gati chisababu chigotebekana yagerete raila akatenenia amaandamano na ase eng'encho yabarai aao barenge ase ense ya kenya korwa ase chinse chisiko eh, muna bono ngomokwanera ah, omo prime minister bw'ense ya japan fumio kishida mochancellor o germany olafo scholz

chinkwana nchire ochigenderete and of mm. course eh, morai bwense nabete koba gakoeneke sometimes back ng'a ensemo yokwamereria serikali erosigwe ase ebunge egento omwananchi akweboria oyo otegererete ase obotuko bwa rero abarai aba igo bakobatumeka gose eriogi eriga ndire genuine Eki ne eki ne egekongo bro bright egento naigerete muna nakorire siasa kenya iga iga Mm. neri ng'a ko- komanya abanasiasa ba kenya koba understand buya na egento egekongo Mhm. oganeti chidigiri chia phd gose na isano Yes. tori kobamanyereri buya lakini ah, inche ndakwanere korwa igaa Mm. egento egetang'ani richiko riaito ngoteba rire ng'a abanto mbabwate obosubore bwa okoandamana. Constitution yaito nabo egoteba ng'a mbabwate obosubore bwa ogo demonstrate, picket and present petitions to authorities. Nkeri goteba ng'aa nki ogo picket about gose nki ogo demonstrate about Orengererie rero ng'a notagete go picket that is your right as a Kenyan under the constitution bono ekero bachagete amaandamano aya inche naigwete ng'a egento kere egekong'u pi cost of living obosi bwachire abanto mbari konyara obogima bwakong'ire. Bagateeba, Ee, totagete obogima botirimboke, amini obosio botirimboke ense, Yes. tomanye gotiga amaandamano gose bono. Mm. Inche nebire. Bagateeba, na binto binde biatigarete korwa ase chikura last year. Inche buna ndoche korwa erio, binto ebi mbirachenche. Mm. Obogima mboraya mborororo ase Abakenya. Amang'ana ayio atigarete korwa last year ye chikura tara tararosiwa. IEBC terachenchiwa. Bono ekero ogotebiwa ng'a mbaigete ase egete bagateba ng'a tiga toratiga abageni baragenda. Inche nkorigereria ndore ang'e onye tware go demonstrate bokong'u which is our right ase eng'encho obogima bwakong'ire. Inche ndatake abageni baria bakore ki? barore. Mm. Ekero nari noe mbaro baratebe ng'aki, eke bono abagototichire epaara ninki? Omogambi bw'ense nkwane gotegererwa igwe? Mm. Bono inche ndoche ng'a bagokora the opposite. Nare koba ng'a inche ntenenete upinzani, Mhm. enare goteba ng'a bono nari toko, bono nari togosoka isiko. Ekero omaete ekero abanto moikaranseire, Oinyore nonye nekero Kenya yarenge one party state kero omogambi Moi arenge obisi it was a combination of pressure from within and without korusika abanto bagateba ng'aki nki eke mogokora mobwate epati eyemo aka bono mm. na agaiga na aiga agitation ekorete ki negendererete mm -hmm. so ekega kiogotenenia maandamano ng'abageni mbaraiga

Especially otoke ng'a kwabwatirwe gatiari gose ne rigena gwaakwa gwaiteire amanyinga kwamanya gotebiwa ng'a aye Antonio Gutierrez no arenge town igo rero maandamano tarengo mambia ekero achire tobe tokore ki tobwatere abwo yes eiteri komochia komochia korekana buna mosie omochiasi Nabo nabo ndigerereti ng'a ekero tore serious about the cause eri togo demonstrate against or about etoko demonstrate botuko mogaso abageni babao mbabao lakini ekero baroo especially because nabo bagocha kogenda batebi omogambi bwense ng'aki kabesa karia twagotebete buna bono echancellor onye atebete neche torigerie chigasi, atebete 250,000 professionals korwa Kenya. Nabo aratebe ng'a bono motara mogambi otakoreti ebinto bi naro abanto ba picket about, ntori koraruga ase echi. So that becomes leverage for us. Igo nare koba inche nkooganaize amaandamano ange nayamente riria baraa. Tari rirorio nkobabisa, ee, inga buna kare kare omonto a- oroche onye kobwata eseso erendete omochie, ekero omoibi achire nario okonyesuka gose nario okonyeigorera. Nario okonyeigorera. Nabo. Mm. Ee, bono. Alright. In fact, eritangere gwatumeka owakili ng'a echeche. Abananchi mbarao bange bamachire korora ng'a bono okorora ng'a ensemo y'okoamerera eserekari iga ekare kobakorera echeche ekiagera naende nabo okorambaria koinyore nonye na engaki ya serikali ya Jubilee nabo baraogaogete iga lakini ekero Raila arangeretigwe ase emesa akenda agakira completely concerns chiria chiarenge ng'a oboibi mbwakorekanete ase chikura korwa buna arangeretigwe ase emesa nchichiete koigwekana Chikegwa. It's not known gose nchabete resolved so saizi again Eh, amang'ana naro ayio ayio amang'ana ye chikura na ebinto ebi binde ng'a uchumi eh, IBC na binto binde abananchi bande bamache korora ng'a eke negento SMS kwamereria serikali ye ekwebisira korwa maega lakini the real thing na amagania ye chinda chiabo nabo ikonyarekana Mm. nategerera omowakili nasigete mono okabeire omogavana omeru mm. kiraitu murungi yes kiraitu murungi akwana ase omotandao ng'a maandamano atari kende na omonto oyomo okwerigeria emeremo Mm. nabo ateba Yes. um, ng'ise koinyora tari tari eri engaki eye ya jubilee yoka Mm. nonya after eserikali eye iga yasoa eye ya kenya kwanza ndoche ng'aba ndoche ng'abarai mba amachikororekana bare muna abanto bare bare gikomba bakogorwa na discount Mm. Mpaka bono iga nonya tokona gokwana ng'a upinzani, tindi na bomaene ng'a upinzani nere Kenya. Otatiga rende bono mogaka mogaka Odinga agoika rinde ororekana ng'a nare upinzani lakini mambi na mambi ende nabo aratebe takoreti ki taiyo gekogera onye onye orangere tiguru riria akaegwe kiaetwe na bono arae gose amentwe naende nabo aratige. Eyio egochi komeini Blue Bright ng'a ntobwate obokong'u. bw'ogosustaini edemokrasi eye iga togoteba tobwate. Ee koirwa ase korigereria chinse chinde, buna bono America aria ase nkorabera, monto ore republican buna Trump, tairaisi agotamboka obe edemocrat because ebinto mbiregenete bitari gokora ki? Bitari gochencha. Yes. Bono intwe, twachora omochumbe, Goika Nairobi tinkomanya ekio ase bakogenda baumerana, maambia na maambia ende kwaigwa ogoteba ng'a inche namagenderero nkorete. Mm. Na amagenderero ayio mori koyarora. Epaara buna bono chipaara chigare seito gari amang'oni rigoma gotirimboka echinga emegondo. Mm. Lakini abajumbe batebire ng'aki namagenderero tobwate. So omwananchi orengerereti ng'a ne chinda chigokora egasi nabo ndamwabire tinkomo tinkomolaumu Mhm. gekogera there is we have politics of no principle yes absolutely no principle Mhm. okorora ngabo ne- nenchara eriete abanto ande nchikorire ndora ng'a abachumba baito bagokana chiba chinyinge Mhm. mbabwanti gotwara enchara egento eke iga gekong'ondokia Mhm. ekogeranche na omonene narenge aye na omoke yes ekero kenya yabwate one party Ekero okonyora ng'a twatwarire the ruling party ebwate chinguru parliament mpaka yamochia koba e de facto, de facto one party state Mm. de facto emineti ng'a richiko nabo riratebe egento eke yao lakini ekero okobabara abanto bare on one side Mm. ebabwete bande bonsi Yes. Ah, ase ama civilizations chionsi pi chiabeire at fact one party state is very close to a dictatorship Mm. because bono okonyora ng'a omogambi oria ore obisi na bagokora muna atagete Mhm. anke na anke na baratebe ng'a kieka bono mogoteba ng'a omogambi abe president for 10 years tinkoba for life Mm. ase eng'encho abwate abanto bari nateba bono bakomobwatesia Yes. nabo bagochenchia egento eke Mhm.

naende oku tari ng'a mbono gwachaka Mm. korwa constitution eye ebekwa nabo okorora ng'a amagambi aya iga abeire nkona konye nkona konyeroma bare Okay. nkona korusia bare Mm. my worry neri ng'a neche ekenga ki etari etamineti kende Mm. And that is very, very troublesome Alright. for a younger generation. Alright. Eh, So wakili nitosike korwa ase eng'ana eyio motegereri ogotegerete ase obotuko bwa bono ase inse ye serikali ya Ruto Raila otenenerie okorobekana chintunda ibere naende natete ng'a tokorora ng'a muri serious buya naende nkorangeria tore And then okonde koirana tore. timaiti motegereri ogotegerete bono Raila arangeria maandamano entunda ya gatato nabwente gosoka para um, ase eng'encho ase eng'encho kera omotegereri are omokenya naende abwate erite ya ogopicket Mm. nabo ngoteba "Ah, goika arigereria ere bweka ebori ng'aki eke ngochiera go- godemonstrate ninki Mhm. etoke ng'a ere aganyete orangerigwe muna mosie ose ese ng'a raila otebire togende Mm. raila okanire toirane Mhm. abakenya na abanto abang'aini Tiga ango kera oyomo arigererie ng'a ki riria togatenenigwa, togatebiwa ne chinkwana. Moiso onde togatenenigwa nabageni. Bono riria tocha kogenda eria ya gatato, eh, ntoigocha gotenenigwa naende gose embura yatwore? Eyio emeanete ng'a gento eke nkai serious. Inche tingokani mo, Mokenya oigwete a, a demonstrate, tinkomotebi ng'a genda gose togenda. Yes. Lakini nkomotebi ebori ng'a ki, onyure eyega gose obiti eyako na goakigwa. Mm. Eraroche ne, nengiya. Mhm. Ombori inche omonyene. Inche omonyene tinkoenda demonstration. Mm. Ekero omanyete ng'a Matunda aria tware korwanerera, ekero nasomete university ntwa ntwagatwarire ebinto biare korokwa emigoma. Yes. Konyora ntwabwate egento eto totagete. Muna bono ning'inyorete ntwabwate obokong'u sana ekero efees yaretetwe 1990. Mm. Togateba tori gotacha birasi. Mpaka efees eye yarusiwe. Mhm. etwairanete ebirasi, ekero eserekari yancherenete ng'a okay ntori konyerusia pi, tiga kera omwana akane elfu sita naende mokoe buna eloni. So esababu ya amaandamano goika ebe ko- korwanerera egento gete, onye nkeri gocha. okogenderera koandamana mpaka giachire, gose gwakoreirwe egento gegokora ki? Kegoisana ki. Bono aba iga bagocha korangerigwa eria gatato gose na eria kana gose na eria gatano mbabore iga, Inki mwanyorire korwa erio kegocha kogera moirane? Onye kende nkeiyo getakogenda. nche nabo narusia koba advice igo. Alright, sawa sawa. Sante sana mwanche mutegereria omwakili Henry Ongeri. Tugende gusanga chinkwana iga iga ase e studio abange momaete naende buna bwakire se ekero torasumorori bwa baraina amagenderero nte tonyare koba togosuka toirane tomorekere kabisa amang'ana ase e county ya Nyamira.

Alright, karibu sana mwanche bataire ekero togenderete ase chinkwana echi wakili nte tosuke gocha ase county ya nyamira ngete kwaigwa ore eh, nabo igo kwarigereiri nakorora ebinto ebi kiagera rero muna tore ase ense ya digital ebinto bigotara ase obwango amang'ana ya obokurekanwa ye chibesa anene ase county ya nyamira nabeire ase egeka egetambe

After payslip eye yasokire iga eserikari ya kaunti ya nyamira yama kobwatia eng'ani eyio ne riru bari goteba ng'a amagoso twakorete Eh, bono. era leta rirube eh, ririkire eh, gwetera ase eh, bono oyo arikire oyo rose Yes, oyo aetu chibesa. oyo etu chibesa tebe ng'aya twagotomerete chibesa kimakosa Bono- bono chibesa echi nkoirani gochire ase serikali Eh, bono. ekiagera riroba eri i have the copy riarigetu chitariki isano na emo omotienyi okane eh, omwaka oyo eh, oyo oyo arikeire through the county chief officer department of education and vocational training timeti ekero okorigereria this is not the first time by the way Yes. egento buna eke gegokorekana ase ekaunti ya nyamira onye nkaete wakili otareba

agakanwa 682,275 Yes. korabori eh, the same procedure riroba riabwate ng'a oh magoso Era, narakorete era. akorekanete iga bono chibesa echi ngochiirani tore lakini obotuki bwakorire mbori ng'a besa echi bado njiri gochiria nyara koba chikoirana Nchana koirana. timaeti bono omorai Ande ake naende boigo kwa- kwarwanderete oboraai ase ekaunti ya Nyamira, naende ande ake oranyore orengerere tika oranyare korwa gokorwanderera. Ng'aki abanto baito babwenerete koira amang'ana buna aya? Ah, Blue Bright. Mm. Ah, ekero ekero abategereri bao bakoinyora naikaransete ekero geke naende naminyogete Nyamira engima Mm. ngatebia abanto ng'a mware gwancha ase tore nabe. Naende etore ase abe gekogera ebibesa ebisinini tokoegwa ntori kobirenda. Na omorendi omotang'ani bw'ebesa ya mwananchi na omogavana bw'ecounty enatebete riria narenge aa nkarwa example ng'a otware omorisi bwe ching'ondi asiri ching'ondi riria gwamotigerete. Okomomenta ching'ondi naende omoe chiombe, gose okomobuta omotebi genda tiga ndie omorisia omwao. Naki tware gotebera ase campaign yaito ng'a it's time for fresh faces in leadership. Riria namineti ng'a tiga ngoo tonyore amasio amayia, gose aro nache amanye etafauti between 4000 and 25 million. Chenkora ng'a esabu yaito eri nkong'u. Mhm. Chinamba echi tindochi ng'a ne chinkong'u chire. Noinyorete omwaka ore naende, egatebekana ng'a abana batokire, baakanere chibesa chia echibursary korwa ecounty kiti, kegancha gie ecounty, Mm. abana bataiyo. Etware koboreka ghost students, Yes. gose abana embeo, abana emeika. Omogavana orenge at that time, naende oroo bono omo, omosike nyariibo, agateba ng'a ere tamanyeti, toborie aba MCA. Mwaimogetie amang'ana ayio ase embeo, nink- nkagera timwayabwate nonya buna. Ngateba ng'a onye omogavana tamanyeti ase chibesa chia ecounty chigochia, Yes. gaki morusie ororo. Gochia motambeka anche, lakini rusia omogavana oyo otamanyeti ase chibesa chigochia. Abanto banyamira. Abwo bantegererete bono iga bagateeba ng'a, Oyo otamanyeti korenda chibesa chiaito, nere togotweka emiaka emiaka etano. Chigocha gosira mambia naende echinde, ebagocha korera. Why? Ng'aki bakoba surprised narora mbarusia omo omominister of finance, bagateeba ng'a nere otamanyeti ekiagokora. Lakini inche manyete ng'a oboraai bogochakera igoro. Mm. Egento buna eke iga kiare koba bro bright anywhere anywhere in the civilized world oria otenenerete iga aria akorarwo omosubati oyo iga obugete ne- ne- nebahati nasibu a- anyora Mm. inche tindi ochiga nabwate amamacho Yes. ere ne chibesa akorete ki aetwe. Mm. Ntobase ko- goika ase tore so incompetent. Naende twancherete incompetence. Paka to- bono ebesa eye igoro ye 25 million. Yes. Tore sure pi ng'a tari erore gwakana. Ng'aki tokomanya e gose yabegetwe iga abwo egere echi gosoka rigoro ao. Mhm. Ase eng'encho nyamera tobwate historia embe yokorenda chibesa Mm. na saa zingine gochiiba igo ng'a obokong'u tobwate bwe chipaara obokong'u tobwate bwa amariogo obokong'u tobwate bwa obotaka saa zingine nintwe twereterete lakini inche nkoira nangoteba ng'aki Mhm. aba mm, abanto bare abanto nkobekera amamocho

chiri chibensi chiri aakanetu buna akoro kare ase Mm. ng'aki tokomanya chiminista irenge chiaakanetu echio chitatangasire Mhm. chief officers directors of departments ekero obogondo boko- bokororekana ekero ocha orore ebinto oro- ore ase agotioka Mhm. toasimu ng'a egundete igoro aoka Mm. nabo oranyo egundete bakanse lakini rende ngokorera ase ri- ri- riero ndaisi Mm. omogambi, omogavana, nagwente goika ase arigie enchera, atoe oboremu ng'a ere bweka omonyene namaete egasi agokora, Mm. nabwate abanto bamaete egento bagokora, na ebinto ebi okona goteba ng'a chiera chiera, Yes.

komanya ng'a ekero egento gekoba once mm. it may be an error mm -hmm. ekero gekoba twice it may be an oversight ekero gekoba thrice it's a plan mm. aye nkoba teri kona gogoaka kera rituko oyo okona gokomit chiere echiga obutiru gose noare kwaro onye gakare koboka ero okomit chiere chioka inkirere tokomoakana muna omobisa mm -hmm. Naki omogabana atarache atebe ng'aki amarieta narako na gosoka korwa ofisi yane iga iga akore koera, narigirie enchera yokoyaticha. Mm. Ng'aki atarateba. Mhm. Aancheranete ne chiera echi, gose bono namanyete ekegendererete. Mm. Igo nche nare goteba ng'a, oko nogokora amachiaso na chibesa chiabanto. Mhm. Kware gokora igo anywhere, totebe na ecompany ya omonto obwate omonto abwate mogokora ebiashara, okore ere eye iga eyemo ya 25 million, Brubrit okobutwa naende obwatwe. Lakini bono ng'a ase ecounty ya Nyamira ero, orabase koba promoted. Na eboss yao the CEO of the county, agokira obuge kende nkiraba. Kisa na maana, mbachareti. Yes. Naki inche ntatige koinyoreria abanto ba Nyamira ng'a ekero ribaga rigocha buna riachete 2022 rigaeta naende rirache 2027 naende gochi motwe Mm. mokorere amagima aino muna mosioma chieso demanding omonto ogochi gotenena chibesa chiaino abe omonto otari nototai chiere echi Mm. amamochoko bare, nonya nintwe ekero togokora chigasi amamochoko bare, rakini rero nkore aya, mambia inkore aya, naende nakwena nana goteba nera Mm. aye nonyegena Mhm. yaani monto taiyo obisi eywo orakore any kind of cross checking atebe ng'a riria ntwamachete bono tiga tocheke gatato Mhm.

chiera chiachakerire tari chia eshiringi ibere chia 25 million by the time nare okweboria ase botuko bware ng'a, by the time we are getting to 2027 onye chiachakire bono chia 25 million kende ngetoke gose ase ekegancha nkiabwente go expect Naende inki arakore? Nabwate nguru chinde chionsi gose ategerere? Chinguru chinguru nchire ororo, Mm. ah, omotegereri nabo agokwana na omoMCA oye, bagaambe ng'a nki gekobera abarai batari gokora egasi yabo. Mm. Eh, amachiko nkorwa are procedure ya ogokora ekabira eyio. Mm. Lakini naende ase engencho ere ng'a aba abategereri aba iga naende nabwo abwo ba ba babegetwe omogambi obisi, Yes. nabo oranyore ng'a naende enchera ende teiyo Mm. nkoraumia bare. Mm. Kogera omanyete ekero omonto oko- okonywa ng'a aiga mbobore aiga mbobore, gose iga ngotwerwa ore ngotwerwa ore, kegochaka gotwa, nabo obwenerete orabere aria oranyia. Mm. Ogosemeria kwane nkori ng'a buna abanto bakona gokuura buna tokona kobeka eriogi, Yes. omogabana oito nacha aikaranse, atebie abanto ng'a ngonsareria more emeremo. Mm. Ninde nobomaene ng'a omogabana aikaranse kabisa abeke emikakati obisi yaye, Mm. egotiicha ebinto ebi iga, onye na omonto okare Elapron, omonto nakare okare Elapron, Mhm. arusigwe oo. Alright. Barigie omonto ore obwate few iras. Mm. Omogavana asoka atebe ng'a twanyorire ase obobe bore onye ne computer ekasaregete baiga ebundi ekore ki eyerosie aise atebe ng'a na amang'ana aria natichire bono mokoyaigwa naende Alright. I think omo- omotegere nabo agoteba ng'a ki riori omogavana genderera motwe nyasaye agosesenie Alright, asante sana bweterera wakili omwenchi botegereri no mwakili Henry Ongeri Oyio togenderete gosanga chinkwana iga iga ase studio gendera kundikera sms gwetera 0706102102 bugari ase page ya facebook radio vuna 102.0 fm e, tokwenda ase emese mang'ana moyia ase enchero bekero ninkoire na tore exclusively ekero tokorigereria ase obotuko bwa rero oborayi ase ecounty ya nyamira iga abanto ba nyamira ka stand by mabori onsi mobwate monyare koba mokonyaboria gwetera ase sms na bangoro ribaga gwaka esime